Dipartiment tal-Malti huwa wieħed mill-ikbar dipartimenti fil-Fakultà tal-Arti u allura hemm ħafna attività għaddejja, ħafna attività akkademika. Però naħseb hemm ukoll probabbilment jien preġudikat fis-sens li jien involut allura dejjem tistenna nitkellem hekk, imma nemmina tassew li naħseb li hemm atmosfera pożittiva, atmosfera kreattiva, Isiru ħafna ħafna attivitajiet, għandna l-Konferenza Ġwann Mamo ġejja, konferenza kbira nazzjonali bis-sehem ta' akkademiċi minn ħafna fakultajiet differenti u anki minn barra mill-Università, għandna tnedija ta' ktieb ta' Bonamico, għandna taħdita dwar Dun Karmien, ma hemm ukoll ħafna attivitajiet li jagħmlu l-Għaqda tal-Malti pereżempju, li huma viċin ħafna iktar milli viċin ħafna tal-istudenti, huma magħmulin mill-istudenti u li jmissu fil-laħam il-ħaj lill-istudenti li huma involuti l-istudenti li jmexxuhom l-istudenti illi imorru lil mill-formoli tas-soltu. Naħseb illi atmosfera kreattiva ħafna. Minkejja li hija università internazzjonali, Dan l-aħħar smajt li hawn xi 81 nazzjonalità differenti rrappreżentata, jien naħseb li din hija rikkezza enormi u li l-Malti jistana biss jista' f'din ir-rikkezza kbira. Naħseb li xogħol l-Għaqda tal-Malti mhuwiex li togħġob lil xi ħadd. Eh, naħseb li x-xogħol tagħha huwa illi tagħmel affarijiet li l-istudenti tal-Malti u ġili l-gradwati tal-Malti jħossu li huwa importanti għalihom. Mhux qed jagħmlu x-xogħol tad-Dipartiment tal-Malti, qed jagħmlu dak illi jemmnu fih huma. Pereżempju għandhom din l-inizjattiva għalija stupenda, illi jaqbdu uħud mill-aħjar teżijiet li nkitbu u daw it-teżijiet għandhom biex ngħid hekk subgħajhom fuq il-polz tal-poplu, il-mod kif qed jitkellmu n-nies, il-letteratura li qed jitkellmu fuqha n-nies. Jaqbdu dawn l-aħjar teżijiet li ġew ppubblikati li saru f'dawn l-aħħar snin u jitfgħuhom online. Ġifieri inti litteralment tista' tidħol f'teżi sħiħa li għaddiet mill-proċess kollu tal-eżami tad-Dipartiment tal-Math, jiġifieri meqjusa bħala teżi ta' kwalità għolja. Tidħol tidħol fuq l-internet u tara di t-teżi sħiħa. Ovvjament di tgħin lir-riċerkaturi fi ħdan l-Università l-iktar l-iktar lill-istudenti, ma tgħin ukoll lir-riċerkaturi barra mill-Università tagħna fis-soċjetà hawn ħafna nies, inkredibbli kemm hawn nies li huma interessati fil-lingwa Maltija, fil-letteratura Maltija, kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, u mhux qed nitkellem fuq il-Maltin biss, u mhux qed nitkellem biss fuq dawk illi naħsbu li għax huma Maltin jafu bil-Malti jew barranin jafu bil-Malti, u allura Naħseb li l-Għaqda tal-Malti mhix mhix qiegħda hemm biex togħġob lil xi ħadd jew biex tkun moda għal xi ħadd jew għal xi sezzjoni partikolari tal-poplu, naħseb li qiegħda hemm biex tagħmel dak li temmen fih u tagħmlu, verament tagħmlu, tagħmlu b'entużjażmu, tagħmlu b'ħila u tagħmlu b'metodi u b'mezzi u bi spirtu kontemporanju ħafna naħseb.